Сезне алдаганнары бармы? Базарда, кибеттә, бәлки эштә? Ә өйдә алдаганнары бармы? Мисал өчен, ирегез. Дөнья булгач, андый хәлләр дә булырга мөмкин. Хәзер бит гаилә мөнәсәбәтләре бик катлаулы булган заманда яшибез. Төп башына утыртканнарын сизми дә калуың мөмкин. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз! Татарстан Яңа гасыр телеканалында сез Кара-каршы тапшыруын карыйсыз. Хәзер без яңа форматта эшлибез. Һәм безнең тапшыруыбызның чыгарылышларында без гаилә проблемаларын күтәреп, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр турында фикер алышырбыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезгә тормышта булган чын вакыйгаларны сөйләп күрсәтербез һәм алар хакында фикер алышырбыз. Ә инде кара-каршы тапшыруының гаилә проблемалары хакында сөйли башлавы юкка түгел. Кайвакыт җиде юл чатында калып, Кая барып бәрелергә белмәүчеләр бар, бигрәк тә хатын-кызлар арасында, бүгенге сюжетыбызның герое кебек. Бүген тәкъдим итәсе сюжетыбыз герое Фәридә. Аны ире ташлап баласы белән бергә язмыш кочагына ташлый. Бу минутларда безнең тапшыруыбызны караучы ир-егетләр, мөгаен, ә хатын-кызлар арасында ирен төп башына утыртып китүчеләр азмыни дияр? Ризалашам. Бәлки, андый хатын-кызлар әле ирләргә караганда да күбрәктер. Без киләсе тапшыруларыбызда мондый очраклар хакында да фикер алышырбыз. Әгәр дә инде сезнең ачы тәҗрибәгез бар икән, безгә хат та юллый аласыз. Ә бүген хатын-кыз язмышы хакында сөйләшик. Без әзерләгән видеоязманы карап алыйк.
Фәридә, авыл кызы, ире Азат, шәһәр егете. Алар Казанда таныштылар. Нибары ике ай очраштылар да өйләнештеләр. Унбиш ел бергә узып та киткән. Фәридә белән Азатның уллары үсә. Казан уртасында диярлек менә дигән үз йортларын салып чыгалар. Ә бераздан Азат икенче йорт төзи башлый. Хатынның соравына матуррагын төзисем килде, ди. Шуннан эшкә мине алырга килде дә и бер документка кул куярга кирәк дип, мине алып китте нотариуска. Нотариустан, ну, укымыйча, белмичә, Ышанып, мин куллар куйдым. Нинди документ икәнен сорамадым да, что э, синең кулың кирәк, ике элек дигән өйне сатабыз, синең кулың кирәк, менә икенче яңа җатка күчересен дип, шулай дип әйтте дә, мин ышандым инде.
Озакламый Фәридәләр яңа салган йортка күчә. ә тегесен саталар. Акчаны Азат бизнеска кирәк дип үзенә калдыра. Яңа йортка күчкәч, ир белән хатын арасында еш кына талаш, кычкырышлар башлана. Ә бер көнне, авылга кайтып киткәннән соң, Фәридә тәрәзә төбендә алтын йөзек табып ала. Шуннан аңладым, что минем иптәшем, что мине изменять итә. Ну, тора-бара үбешә башладылар. Капка төбендә үз күзләрем белән күргәч, ну, мин аннары на самом деле шулай йөрәкне йөрәккә куеп, иңне иңгә куеп дигәндәй торган тормыш иптәшем мине шулай изминет иткәнен аңладым. Бер көнне сөяркәңә чыгып кит дигән сүзенә каршы хатын акылдан шашырдай җавап ишетә. Үзең кит, йорт синеке түгел. Сезгә бер нәрсә юк, иптәш малаена оформлять иттем дип әйтте. Ну, без ышанмадык. Аннары, на самом деле, үз исеменә язмаган, иптәш малай исеменә язганын ну, аңладым, күрдем үз кулым, үз күзем белән. Хәзер Фәридә улы белән урамда калды, ире аны куып чыгара. Хатын чит кеше фатирында акча түләп яшәргә мәҗбүр. Керешеп карадым, бөтен җирдә отказ бирделәр.
Бу ханым безгә мөрәҗәгать иткәч, аның сөйләгәннәрен тыңлаганда, дөресен әйтим, безнең иҗат төркеме ниндидер куркыныч фильмның сюжетын ишеткән кебек тоелды. Безнең халыкта Иделгә таянма, ирләргә ышанма дигән мәкаль бар. Мөгаен, аны менә шушы сюжетның герое кебек үк авыр хәлгә калган, авызы пешкән бер ханым әйтеп калдыргандыр. Бер уйлаганда, монда ир кабәхәт кебек. Икенче уйласаң, бу ханымда да ниндидер гаепләр бар шикелле. Шулай да, әйдәгез әле, менә шушы сюжет ярдәмендә без хәзер мондый хәлдә калган, Хатыннар язмышы хакында фикер алышыйк һәм ничек чыгарга соң шушындый катлаулы алданудан һәм ничек итеп тормышны дәвам итәргә? Студиябездә бүген бик күп кунаклар, яшьләр дә, шулай ук тәҗрибәле, тормыш тәҗрибәсен туплаган ханымнар. Нишләргә һәм, гомумән, менә бу хәлдә Кем күбрәк гаепле? Бәлки бу хатын-кыз үзе гаепле булгандыр? Бүгенге заманда чынлап та менә шушындый бер куркыныч бер чир башланды. Гадәттә ир-егетләр өйләнәләр дә, аларның әлбәттә инде үзләренең йортлары була яки фатирлары була. Алар анда ни хатынын, ни балаларын теркәмиләр. Андый очраклар безнең тоташ тормышта инде алар шактый гына күзәтелә. Ә ни өчен менә ирләрдә шушындый нәрсә, Нәбирә ханым? Теге, дөресен генә әйткәндә, менә бер нәрсә әйтим әле. Туксанынчы елларда, үзгәртеп кору елларында, хәтерлисез микән, ничектер бизнес белән безнең ирләр шөгыльләнә башлады, бай егетләр барлыкка килде, хатын-кызлар активлашты һәм теге ирләрне ничектер савырга, акчасын үзенә алырга тырышты. Бәлки менә шушындый хәлләрдән соң ирләрдә. ниндидер иммунитет барлыкка килгәндер хәзер хатын-кызларга карата. Аның, аның бәлки ул ягы да бардыр, ләкин мин монда беренче чиратта имансызлык дип әйтергә тиеш булам. Чөнки менә ират ул борын-борыннан безнең гаиләнең тоткасы булган, гаиләне туендыручы булган. Һәм бит менә безнең э, диндә дә шулай әйтелгән, әйме? Иләнәсең икән, синең торга фатирың булырга тиеш, хатыныңны, балаларыңны ашатырга синең ниндер булса акчаң булырга тиеш, әйме? Мин моны беренче чиратта имансызлык билгесе дип карыйм. Безнең менә бу татардагы гор борын-борыннан безнең сакланган безнең бу гореф-гадәтләрнең югалуы, бетүе дип саныйм мин бу әйберне. Һәм бу бу әйберне мин куркыныч дип саныйм. Менә мондый әйбер тенденция барырга тиеш түгел. Әлбәттә, менә андый кызлар да бардыр, менә әзерге генә килә торган, мал өчен генә кызыга торган. Мин менә теге андый ир-егетләрне мал кылу дип әйтер идем, беренчедән. Чөнки бу дөньялыктан үзеңнең йортыңны да, мал-мөлкәтеңне дә, бизнесыңны да алып китеп булмый. Шул ягы да бардыр инде. Икенче яктан, әлбәттә, мин менә бу ирне генә гаепләмәс идем, монда хатын-кызның да әзрәк гаебе бар. Инде унбиш ел буе торган иреңнең ничек инде психологиясен белмисең ди. Син бит инде үзеңне яклар өчен, балаңны яклар өчен күптән инде булса чаралар күреп куярга тиеш идең. Ул унбиш ел дәвамында иренә тулысынча ышанып яшәгән. Менә шундый сукыр ышану булды инде ул. Сукыр ышану дип әйтергә әйтәсем килми, чөнки бу алдан ук инде ышанычсыз кеше булган. Аны, аны инде ышанычлы кеше булса, аны беләсең, алдан ук аңа таянасың. Бәлки, тора-бара үзгәргәндер һәм аңа менә бу үзгәреш өчен сәбәпләр булгандыр? Менә монда Беләсеңме, Җәмигә, сверка диелә, мәсәлән. э, тора-бара үзгәрә дигән әйбергә мин ышанмыйм, чөнки кешенең инде алдан ук үзенең бөтенесе салынган була. Тормышыңның беренче көненнән үк аны күзәтә башларга кирәк. Һәм бу хатында бик сизелә беркатлылык. Хәтта, беләсезме, беркатлылык түгел, бу. Үзенең үзенең бәясен белә алмаган ул беркайчан да. Һәм ул, Ирем шулай булыр әле, ирем шулай төзер әле. Ә нигә ул, гафу итегез, бу бит инде егерме беренче гасыр, синең кулыңа нинди кәгазьне китереп тоттырганны да аңламагач, Ул сиз бер дә уйламыйча булмагандыр, ләкин инде син уйламыйсың икән, хоть күзеңә ышан, кара, бу нинди кәгазь. Менә шундый фикер яңгырады, уйласын бу хатын, аннары соң документка күз салсын һәм инде тикшерсен. Ә менә якын кешедән шикләнгән кеше ничек менә гаилә хәлен дәвам итә ала ул? Ничек мондый шикләнгән кеше белән гаилә төзеп буламы соң? Менә бу очракта аның ире бит инде уйларга мөмкин. Син миңа ышанмыйсыңмыни? Менә. Узасың. Аңлашылмаучанлыкларга билгеле бер сәбәп булмас микән? Кем минем белән килешә, дуслар? Минем белән килешүчеләр бармы? Минем уйлавымча, бу сюжет хокукый яктан надансызлыгын күрсәтеп торучы бер сюжеттер дип уйлыйм. Бөтен хокукларны белеп булмый, әмма нинди генә килешүгә кул куйганда да, ул анда, мәсәлән, интернет кертергә килешүгә кул куйганда да, аны да укып чыгарга кирәк дип уйлыйм мин.
Хөрмәтле кунаклар, менә монда ике нәрсәне бүлеп карыйк. Әгәр дә инде хатын-кыз психологиясе, ир кеше психологиясе дисәк, әйе бит, ул канга сеңгән нәрсә дә бар бит әле. Әйтик, ирләр алар гомер буе э, көрәшергә, нәрсәгәдер ирешергә, нәрс, ниндидер уңышка ирешергә Җанталаша. Менә бу очракта да мин Азатны әйтер идем, ул үз теләгенә ирешергә һәм моңа мин көчлерәк синнән дип әйтергә теләгәндер. Ә инде менә безнең Көнчыгыш хатын-кызлары, әйе бит, гомер-гомергә һәрвакытта да бизәнеп йөргәннәр. Алар ның һәрбер беләзекләре, йөзекләре, мәрҗәннәре үзләре белән булган. Менә бу да хатын-кыз психологияседер дип уйлыйм. Ни өчен шулай йөргәннәр? Чөнки аның ире нәрсәдер ошамаса, Теләсә кайсы минутта талак дип әйтергә мөмкин. Һәм хатын-кыз, мөгаен, моны аңлы рәвештә, матурлык өчен генә түгел, аңлы рәвештә бизәнеп йөргәндер дип уйлыйм. Чөнки ир куып чыгарган очракта да ул нәрсә беләндер чыгып китә. Менә бу хатын-кыз бернәрсәсез кала. Һәм бу, чын мәгънәсендә, әллә җүләрлек, әллә беркатлык. Монда сюжетта хатын-кыз сүзләрен генә ишетеп була. Баланың сүзләре кая? Хат ир кешенең сүзләре кая? Кем белә, может, ул унбиш җыл буе хатын-кыз Ире баш тартты, шунда ук ире баш тартты. Кем белә, кем белә. Унбиш ел буе кем белә утыргандыр хатын-кыз. Ашарга пешермим, кер җумыйм. Ике мнениене тыңларга кирәк. Юк, менә хатының, әгәр дә синең хатының ашарга пешерми ди бүген, кер юмый ди, Менә аны шул рәвешле урамга чыгарып ташларга мөмкин. Нинди хатын була соң ул? Нинди хатын була соң ул? Мин акча зарабатывать итсәм, мин семьяга, балама. Беләсеңме, Әстә, ир-атның аның миссиясе өйләнгәч тә хатын-кызны тәрбияләү. Баланы тәрбияләргә тиеш. Сүз дә юк, сүз дә юк. Нәбирә ханым, хатын-кыз да ирен тәрбияләргә тиеш, минемчә. Менә мөселман дине буенча, безнең ислам дине буенча, ни, ансы да әлбәттә, ләкин беренче чиратта шулай куела. Ир-ат өйләнә икән, хатын-кызны тәрбияләргә тиеш. Холкын да үзгәртергә тиеш, башка яктан үзгәрергә тиеш. Һәм үзе иманлы булган ир-атның әйеме, хатыны бервакытта начар булмый. Менә шуны мин күзәткәнем бар. Әйтегез әле, менә бу очракта хәзер хәл килеп чыккан, кемдер гаепле, атта да, тәртәдә дә бардыр, әй бит? Менә бу хатынга хәзер урамда хат, калган хатын-кызга нәрсә эшләргә, дип әйтер идегез сез? Ничек тормышта үзеңнең э, алга таба юлыңны дәвам итәргә? Мәсәлән, мин үзем ул хатын урынына, Алла сакласын, куеп карадым үземне, әй бит? Мин Дөресен генә әйткәндә, бу хатынның шулкадәр чыдамлыгына, әле ул шулкадәр тыныч итеп сөйли, шаккаттым. Мин, мәсәлән, бу очракта, мөгаен, чәчләремне йолкып нишләргә белмичә кычкырып елар идем. Хатын-кызга әле бу очракта ниндидер түземлек, сабырлык та килә. Алга таба яшәргә кирәк.
Энҗе, беләсеңме, минемчә, монда, әйе, әлбәттә, инде Фәридә мескен, Фәридәне йортсыз, малсыз калдырдылар. Бәлки, кире, икенче яктан да карарга кирәктер. Бәлки, ул киресенчә бәхетле кешедер. Шундый намуссыз ирдән котыла, шулай җиңел генә котыла алганын. Бәлки аңа э, киресенчә менә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләрен яудырып, э, рәхмәт сиңа Аллаһ Тәгалә менә шундый ирдән коткардың, рәхәтләнеп хәзер яңа бәхетле тормышымны башлыйм һәм яңа тормышка аяк басам дип уйлыйдыр. Бәлки шулай уйларга кирәктер. Ничек килешәсезме? Менә шушы гаиләдә минемчә ниндидер бер баланс беткән. Шул баланс бозылу Иң беренче чиратта без аның ахыры нәрсә белән тәмамланганын беләбез. Ул гаиләләр аерыла яки менә шушындый ялганнар китә, ир-ат сулга йөри башлый, әйтик анда, бер-берсен аңламаучанлык килеп чыга. Бу бер ягы бар. Шулай ук икенче ягы да бар моның, мәсәлән, әгәр ир-ат һәрвакытта да эштә булса, һәрвакытта да ниндидер эш белән мәшгуль булса, аның вакыты калмый менә шушындый әйберләр эшләргә, әйтик, сулга йөрергә, бүтән кызлар артыннан йөрергә, әйтик. Әгәр ир-ат кеше иртәдән кичкә кадәр, Эштә булса, үзенең эшен дөрес юнәлештә алып барса, ул мондый юлларга басмыячак. Һәм, әлбәттә инде, хатын-кызның да ялгышлыклары монда бик күп. Ул унбиш елда, менә дөрес әйттеләр, ирен күптәннән белеп бетерергә тиеш булган иде инде. Бәлки ул белгән дә, берни эшли алмаган. Ул, ялгышлыгы. Бу очракларда шундый әйберләр була, вакыйгалар, мәсәлән. Ир-ат, хатын-кыз гаиләне үз кулына алгач, гаиләдә ир-ат кеше ничектер, ирексездән дип әйтим инде, ул мескенләнә. Менә ул алай булырга тиеш түгел. Ничек кенә булса да, менә Ничек инде ул мескенләнә?
Шундый очраклар бар, ир-ат кеше гаиләгә кагылышып бетә, ул акча эшли. Шул акча нәтиҗәсендә инде аннары башка тормыш башлап җибәрергә мөмкин. Акча кызыксындыра, аның башка яңалыкларга үрмәлисе килә. Шуның нәтиҗәсендә ул өйдә, гаиләдә дип әйтәм, менә традицион татар гаиләсендәге шундый мисалларны китерә Ир алам. кешенең төп вазыйфасы, аның гаиләсен туендыру, акча эшләү. Әлбәттә, Ләкин мин ул- аны бу очракта мескен димим, мин молодец дип әйтәм, диванда ятучылары күпме, эшләмичә? Әлбәттә, ансы да бар, ләкин, гаиләдә бит- Ансы мескен.
Бу, гомумән алганда, бик зур проблема. Бу, гомумән, татар гаиләсенеке генә түгел, бөтен гаиләләрнең проблемасы. Бу бит безнең бер гаилә дигән әйбер бар. Ә күп гаиләләр, ул безгә милләт проблемасы китереп чыгара. Милләт дигән сүзне. Шуңа күрә монда менә, әгәр бу гаилә таркала икән, шулай ук икенче гаилә таркала икән, шуның нәтиҗәсендә безнең милләт таркалырга мөмкин, татар милләте. Монда проблема, гомумән алганда, бик тирән. Иң кызганычы, менә шушындый Күңелсез вакыйгаларның татар гаиләләрендә күп булуы. Менә татар гаиләләрендә чынлап та иман дип әйтеп киттек, милләт дип әйтеп киттек. Менә бүгенге тапшыруыбызның да төп максаты шушындый вакыйгалар аша татар гаиләләрен ничек тә саклап калу һәм татар гаиләләрендә менә шушындый хәлләр килеп чыкмасын өчен ничектер аларны алдан кисәтү. Менә яшьләрнең биредә күп булуы да аларны күпмедер күләмдә шушындый хәлләрдән сакланырга өйрәтү.